Dawtmi u le nau, nulepa hna, tutan zong kan rak lang ṭhan. Iah tutan cu zei kong dah kan i share hna lai, kan i ruah hna lai, kan i hrawmh hna lai ti si ahcun ca pakhat ka relmi chung te ah social media in ca pakhat ka relmi ah Thantlang khua tuanbia kong kha a sayapa pakhat na rak ṭial i ka re le ka thinlung chungah um taktak cucu Thantlang khua tuanbia a sining te cu Thantlang khua an tlaknak in nihin ni tiang zei dirhmun dah a phanh timi Thantlang khua i a tuanbia kha tutan ah hin vun i hrawmh ding ah hin ka vun i thimmi a si i i sayapa pakhat na ca vun ṭialmi ka vun relmi chung in khan a si lai i A tawifiannak tawifiannak tete an si i a tawi te lawng khi a vun ṭialmi kha a si i catlap hmaikhat hnihhmat khi a tling lo hmai hnihhmat khi a tling lomi khi a si. A tawifiannak taktak te a vun ṭial cucu ka vun rel i ngaihchiat lai te zong khi a si i cute cu tutan ah hin ka thinlung chungah a vun um ngai i a vun in hrawmh hna dingah khan ka vun i thim ṭhanmi kha a si. Hi hi kan program kan luh hlan te ah hin hi bantuk tete hi kan YouTube ah hin Laimi Chinmi kan thawhkehnak kan tuanbia pawl cun kan nunphung vialte, kan nunphung ti cun tam taktak. Cun kan holh le kan ca ha aa pehtlaimi biathuk holhthuk te bantuk pupa biathuk holhthuk te hna pawl kha hika zawn ah hin research kan tuahmi, kan relmi Chunte kha hmunkhatte ah kan i hrawmnak hi cu a si. Zeiruang dah bantuk kan rak tuah ti si ahcun Laimi ṭhangthar mino hna nih hin kan nunphung, kan holh le kan ca kan bia dawhdawh lai, kan bia dawhdawh, kan bia thukthuk pawl hi a thi cuahmahmi hi nunpi ṭhan hna usih law kan holh le kan ca a rummi holh a rummi ca a rummi Lai miphun si ding ah tiin saduhthahnak he kaa zuan hen. Kan nunphung zong tampi kaa kip hmun kip vawleicung ummi Laimi vialte nih kan nunphung le kan holh le kan ca kan kan umnak hmun le hma cio ah a dirhkamh khotu kan si khawhnak hnga ding caah tiin kaa zawn hin kan rak tuah lengmangnak a si ti te zong kha kaa zawn he hmasa ah vun chim ta ka duhmi si. Sia chung kan program kan thok hna lai i Hi Thantlang khua hi zeitik hrawng ah dah an rak tlak ti si ahcun thongkhat le zali le sawm nga hrawng ah rak tlakmi a si te. Cun Thantlang khua hi rili in a san he pe zat a si ti si ahcun thongli le zakua le sawmruk le pahnih rili in sileval kan ti lai cu. Thong li le zakual a sawmruk le pahnih a si. Hi kan holh rih si ahcun Thantlang an tlak kum cu thongkhat le zali le sawmnga hrawng hi a si tiah sayapa nih a ṭial ning ahcun a si. Cun sileval cu thong li le zakual a sawmruk le pahnih kha a si tiah a ti. Hi Thantlang hi khoika lei zei bantuk hmun hmanh le hma ah dah geography ya in a ummi a si kan ti si ahcun Nichuahlei ah hin amah Thantlang nichuahlei ah hin Marau Tlangthluan timi a um i cun nichuahchaklei ah hin Bawipa Tlangthluan a um i Bawipa Tlangthluan chungah cun Vankam Tlang ti bantuk te hna cun nitlaklei ah hin Vuichip Tlang hna le cun buva le lahva nih a kar ceihmi khua a si ti kha ka han dawh taktak in a hun ṭialmi kha kan hmuh. Cun Thantlang khua hi thongkhat zakua, sorry, thongkhat zali sawmnga kum hrawnghrang ah tlakmi a si bantukin aho nih dah a rak tlak hmasa bik ti hi tuanbia vun rel tikah hin Hlawngzang timi nih hin rak tlak hmasa bikmi a si dawh hi a si ti kha a si. I A hnu ah hin zeidah a cang ti si ahcun Khuathang Bo timi ah hin an rak i ṭhial ti si. Hi Thantlang an tlak hmasa bik ah hin Khuathang Bo timi hin an i ṭhial i cu hnu ahcun Raciah Va le cun Pawtirawn kar ti bantuk hrawnghrang ah hin an rak i ṭhial. Khua kha hmunkhat te ah riprai te khan rak um lo in khat an i ṭhial, khat an i ṭhial tibantuk kha a si. Ro ciah va tibantuk, hawterun tibantuk hrawnghrang ah hin an rak i ṭhial lengmang ti si. I mah hnu ahcun barawn kar tibantuk te hna khan an hun i ṭhial i a tawinak kan chim si ahcun ti a fawi deuhnak hmunhma kha ngete khan khutlaknak ah khan an rak kawl lengmang i cuahcun an rak hmuh hlei lo caah hin a hnu bik ah hin Mar pawl an rak i vuinak thlan thlang ah hin i ṭhial ko u si tiah an rak ti cu ahcun thlan thlang ah cun an rak i ṭhial ti si. Hi chim duhmi cu hmun reprai khutlaknak kha an rak kaw le an i ṭhial lengmang i a hnu ahcun biafunnak an neihmi cu Mar pawl nih khua an rak tlak i thlan mual ah an rak sermi thlan a thlang ah khan ti zong a fawi. Hika zawn hi vei cinthlaknak zong a ṭha lai tiin an rak tlakmi kha a si. Cucu mar pawl an i vuinak thlan thlang a si caah khan thlan thlang tiah min rak auh zong kha a si. I cucu i thlan tlang tlatu hna, a hmasa bik a rak tlatu hna cu aho pawl dah an si kan ti siah cun tinhlawng pakhat, pahnihnak ah zintho, pathumnak ah zinhlawng, cun palinak ah mualhlun phun, mah i phunli miphun pali hna nih hin an rak tlak ti si. Hi a hnu ah hin Mualhlun timi le Hlawncheng an timi hna nih hin an hun zulh hna i cuka zawn ahcun an rak um ve ti kha tuanbia kan rel tikah khan Siapa nih ṭialmi ning cun kan hun hmuh khawhmi kha a si. Hi Thantlang khua an um hnu ahhin siakhel ti bantuk, nuamchuak ti bantuk, tihlum ti bantuk, cun vanniang ti bantuk, khi ṭeng ti bantuk, bualtheng ti bantuk, Elfawt ti bantuk, rual hleng ti bantuk, fawmchun ti bantuk phun dangdang pawl hna zong nih hin an rak fuh cio hna cu ahcun thanthlang thlanthlang ahcun mar pawl an i vuinak thanthang ahcun cuti cun khua an rak sa ve hna ti kha si. I amah hnu i an um an vun um i khua an vun tlak i khua an sak hnu ah hin Amah lawng um kha an ngamh lo. Hlanlio cu sa le ral ti bantuk khuakhat le khuakhat te hna i chim kha a si tik caah a kan vengtu dingah bawi phun he puak an herh ko, lak an herh ko tiah an ti i Cinzah pa a simi, a phun Cinzah a simi Mang pa an timi kha an va puak i cucu Lungzerh khua ah a ummi mangpa kha an va puak i bawi ah an rak i ser ti kha a tuanbia kan rel ve kan hmuh khawhmi a si. I AD thongkhat le zanga hrawngah hin Thantlang khuahlun ah hin an rak i ṭhial ti si i cu hnu kum zali le sawmruk hrawng hrang an um hnu ah hin Thongkhat zakua sawmruk le kum hnih in thongkhat zakua sawmruk le kum nga tiang Thantlang atu Thlanthlang timi cu atu Thantlang khua cu mahka zawn ah khin an rak i ṭhial ti si. I kum zali le sawmruk hrawnghrang a rauh hnu an hun i ṭhial cu thongkhat zakua sawmruk kum hnih in thongkhat zakua sawmruk le kum nga karlak hrawnghrang ah hin atu Thantlang ah khin an rak i ṭhia ti kha a tuanbia ning cun kan rel khawhmi kha si. Hi Thantlang hi thongkhat zuk kua sawmruk le kum nga October ni nga ahhin mioh an rak pekmi peng khuapi an rak pekmi a si ti hi tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi thongkhat zukua sawmriat kum July thla ni hlei nga ahhin Thantlang timi Thantlang, Thlanthlang timi in hin Thantlang tiah min an rak thlen kum hi a si ti hi siafa nih a ṭial ning ahcun a si. Hi a hlan ahcun a min hi Thlanthlang ti a rak si ko nain thongkhat zukual sawmriat July ni hlai nga in Thlanthlang timi kha Thantlang tiah rak thlenmi a si ti kha a tuanbia kan rel tiah kan hmuh khawhmi a si. Hi Thantlang, Thantlang timi a sullam cu zeidah a si ti si ahcun thannak tlang ti a sullam kha a so ti kha kan hmuh khawhmi a si. I than timi cu minthan tinak kha a si a ti. I minthannak tlang tinak a si tiah Siapa nih cun a hun tialmi kan hmuh khawhmi kha si. I khua pawngkam kan zoh tikah hin nichuah lei ah hin kuhchah le cun tlangrua, cun nitlak lei ah hin thlualam, cun nitlak thlang lei ah hin sopum, Cun thlanglei ah hin khuafo ti bantukin nichuahlei ah Hakha ti bantukin Thantlang khua cu a um ning kha a si i hi Thantlang khua hi Khrihfa an umnak hi zeitik dah a si ti si ahcun thongkhat zakua kum nga hrawnghrang ah hin Doctor Is a rak phan ti si. Hi thong kan zakua kum hra ahhin Khrihfa a lutmi an hun um i Khrihfa hmasa hna cu Khrihfa i a lut hmasa bikmi hna pawl cu ahodah an si kan ti siahcun Pu Van Cin le Pu Tei Dun le Pu Chan Kiam hna hi an si ti kha kan hmuh khawhmi a si. Hi Thantlang cu Thantlang ah hin kum thong hnih le kum kul le kum khat tiangah hin Khrihfabu he pazeizat um ti si ahcun Khrihfabu kul le thum a um ti kha Siapa nih a langhter ning a si. Thongkhat cu kua le kum nga kum in Khrihfa Doctor East a rak phan i Khrihfa hi thongkhat cu kua le kum hra hrawnghrang in Khrihfa an hun luh hi a si nain Um Thawng nih le kum kul ahcun Khrihfabu hngat hi bu kul le bu thum a um ti kha tuanbia kan rel tikah khan kan hmuh khawhmi a si. I cun Thantlang ah hin sianginn zeitik in dah rak i thawk ti si ahcun thongkhat le zakua le kum riat kum ah hin Doctor East nih mission sianginn a rak dirh ti si. Cu hnu ahcun currency ah mawngcia hi ca a rak chim a si bikmi a si ti kha a si. Hi sianginn cu thongkhat le zukua le kum riat kum ah hin sianginn mission sianginn rak dirh a si. Dr. Eason a rak dirh i currency ah pa mawngcia hi ca chim a si bik a si ti kha kan hmuh khawhmi a si. Cu hnu ahcun thongkhat zukua kum kul le kum nga mei ning ahcun zei kan ti lai mul ah ṭan kan ti lai ma siangniam run kha an rak hmu ti si. I siangniam run an hmuh hnu in cun duhsah duhsah tein mi zong an hun karh an hun ṭhangcho tikah hin thongkhat zakual le sawmruk le kum sarih kum cu July sorry se July ni hra ah hin a le ṭan. A leṭan sianglai-run kan ti lai cu a leṭan he hun hmuh a si ti kha tuanbia kan rel tikah hmuh khawhmi a si. Thongkhat zakua sawmruk le kum sarih ah hin a leṭan an rak hmuh hi a si i cu hnuah an hun kar, an hun kar, an hun kar i thongkhat zakua sawm sarih le kum li november nali ah hin a ṭhet ṭhan, sianginn a hun hmuh ṭhan a si ti kha kan hmuh khawhmi a si. Cu hnu ahcun kum thong hnih le kum hlei nga June ni khat ahhin No Thu siang No Thu sianginn hun hmuh ṭhan a si. Cucu a ṭhet ṭhan sianginn No Thu kha hun hmuh ṭhan a si ti kha cu thong hnih le hlei nga June thla ni khat ahhin No Thu sianginn a ṭhakah hnih in ti lai cu a ṭhet ṭhan sianginn kha a hun hmuh ṭhan a si ti kha a si. I a fawinak kan chim si ahcun sianginn hi uh, mula ṭan sianginn hi pathum a um e. Uh, cun a le ṭan in a cunglei hoi ti kha si, a ṭhet ṭan hoi ti si lo, a ṭhet ṭan sianginn hi pahnih a um ti kha si. Cun uh, ngandamnak lei kong ha pehtlai in sizung kong ha pehtlai in zeidah kan hmuh ti si ahcun thongkhat zukua sawm sari le kum khat uh, January ni li ah hin sizung uh, ihkhun hleiruk a ummi sizung kha hun hmuh a si ti kha thongkhat zukua sawm sarih le kumkhat ah hin sizung hun hmuh kha a si i cucu keding sachauk timi sizung kha hun hmuh a si ti kha a si cu hnu ah cun thongkhat le sorry kum thong hnih le kum riat kum ah hin kum thong hnih le kum riat July ni hlei riat ah hin sizung ihkhun kul le ngang keding hnisenga Seyung kha hun hmuh ṭhan a si ti a si. Cu hnuah cun kum thong hnih le kum hlai sarih ahhin ihkhun sawmnga tlummi sizung kha hun chap ṭhan, hun hmuh ṭhan a si ti kha a si. Cu hnuah zeidah cang kan ti si ahcun khiti khan hun kal ka si than tlang kha kha duhsah nikhat hnu nikhat, kumkhat hnu kumkhat in a hun ṭhangcho chin lengmang i a hnu khan cun mi zong hun karh chin lengmang kha si. Hi cu hnu ahcun Anna hun ting hnu kum thong hnih le kum kul le kum khat tiang ah khan Thantlang khua ah hin minung hi thonghra le zali Thonghra le zili tluk rak um a si ti kha sayapa ṭial ning cun a si. Hi thonghra le zili tluk hrawnghrang kum thong hnih le kum kul le kum khat khan cun minung in thonghra le zili hrawnghrang kan rak um ti kha a langhtermi a si. A inn in hin cun inn thong hnih inn thong hnih leng kai tiah khan a ti i inn thong hnih leng kai hrawnghrang kha kan rak um tiah a ti. Cun innchungkhar khar in thong hnih le zahnih leng hrawnghrang he Thantlang ah hin rak ummi khua a si. Hi Thantlang khua ah hin sayapa ṭial ning ahcun Thantlang khua cu mah ti a hun rawh dih, a hun ciamh dih hnu Ahohmanh an um ti lo hnu ah hin Kazki pa Thantlang khuami pawl kha kan theih bantukin Kazki pa khan kan rak tli kan rak le hna rak zaam kha a si i khoika hmun le hma dah kan zaam bi ti si ahcun India ram Delhi khua le cun Mizo state chungah Mizo state chung lawng hmanh ah hin khua sawm li le khua thum chungah hin ral kan zaam ti kha a hun langhtermi kha a si. Hi ram chungah hin Thantlang peng khua, Thantlang peng khua te hoi te ko seh law fawinak hin khua sawm riat le khua sarih chungah hin an zaam. Cun khuapi lei ah hin Rangoon, Mandalay te bantuk, Kalay te bantuk, Hakha te bantuk in hin zei kan ti lai, Khua an cuanh, khua za le sawmthum le khuaruk ahhin Thantlang minung ralzaam hi kan um hna ti kha a hun langhtermi ka si. Hi khua za le sawmthum le khuaruk hna cu a tam taktak kha si. Hi kazi kip ah kan i ṭhek dih tinak kha si. Hi Thantlang khua cu kan hun zaam, kan hun chuahtak hnu in khua za le sawmthum le khuaruk vialte ah kan i ṭhek dih tinak khi langhter duhmi khi a si. Hi kum li chung kum thong hnih le kum kul le kum khat in September ni kul le ni khat thong hnih kul le khat September kul le khat in kum thong hnih le kum kul le kum li September ni kul le ni khat tiang ah hin ralzaam nak chung in u le nau nu le pa nih mual a kan liam tak mi a kan ṭhentakmi, a kan thihtakmi hoi ti ko a si lo fur nak cun minung hi zahnih le sawmthum le pakhat nehnmual a kan liam tak ti hi a hun langhtermi kha a si. Hi Thantlang khua ahhin ral rak zaam hlan le kati in nuam tuk in khua rak sak lio ahhin dawr hi Dawr zahnih leng kai a rak um ti si. I market pakhat a um. Cun aa pawcawmnak ahhin zeidah an rak hman bik ti si ahcun cinthlak, cinthlak vat ahcun tawlreba te bantuk, cun mitsur te bantuk, cun ka-awm te fangvoi hoi ti ko selaw. Cun zong ṭah ti bantuk cun dum phunphun fudum te hna uh, phunphun kha fudum kha hun tuah kha si strawberry dum ti bantuk uh, kha bantuk khan uh, dum hau zong khan rak i cawm si khuachung hrimhrim in dawr he zahnih leng um tikah inn hi hawi chim ko cun inn thong hnih hrawnghrang kha a si i khuachung hmate hin thil zuar he te vah ahcun tampi pawcawmnak ka hmuh khawh khi a si ti khawh khi a si i lahva ti bantuk leikuang hmathin ika pazeizah dasi ti cun ika zathum le sawm Kua tluk hrawnghrang he lahva lei ah hin leikuang a um ti si. Hi lahva in Thantlang in Ṭio tiang ah hin leikuang he i kap zeizah dah si ti si cun zasarih le sawmthum le pasarih i kah bak hi leikuang um ti si Thantlang ah hin. Hi cu ticun chim duhmi cu lahva nelrawn hrawnghrang vialte zeitluk in dah pum pawcawmnak a rak ṭhat. khuanuam, khuadawh, khuṭha, cinthlaknak zong a ṭhami kum uvuinak khua a rak si ti kha hika hin tuanbia kan rel ṭhan tik zong hin hmuh khawh a si. I zuatkhalnak zong ah hin sia ti bantuk, caw ti bantuk, nak, vok ti bantuk, meheh ti bantuk te hna zong hi pumpucawmnak ah stil hi rak zuat a si. I Thantlang khua hin Mirang a dohtu hi hmasa bik hoi ti ko si law Pu Lal Luai hi a rak chuahnak a si. Hi Pu Lal Luai Mirang ral rak do hmasa bikmi Pu Lal Luai a rak chuahnak khua a si Thantlang cu. Hi biaknak lei in kan pa le mifim tampi an chuahnak hmun le hma a si i tahchunhnak ah Rev. Hai Mang ti bantuk te hna bochanmi kan pa le mi tampi an chuahnak khua a si ti zong hi tuanbia kan rel tik ahhin kan hmuh khomi a si. Hi cucu a tawifiannak in kan vun i chim khawhmi siseh law Thantlang khua an rak tlaknak thongkhat le zali le sawm nga in nihin kum thong hnih le kum kul le kum ruk tiang ahhin zeitluk tiang dah Thantlang kan dirhmun a si timi te vun theihter ṭhannak ding caah khan ka zawn hin ka sia her ngaimi sayapa pakhat nih social media ca a hun ṭialmi chungin khan kaa zawn hin mipi nih theih kan duh ṭheo lai tiah kaa zawn hin kan hun i hrawmnak kha a si. I a saunak an chim ahcun tampi kha chim ding a um nain A tawinak tawinak te viewpoint teten kan vun chim caah khan mah vial kha vun si rih sehlaw tu video tu ah khan kan i tong ṭhan te hna lai i bantukin Laimi kan thawhkehnak, Chinmi kan thawhkehnak, kan tuanbia le kan sining vialte kan nunphung kan holh le kan ca hapi tlai in ka zawn hin sharing kan i tuah lengmang nak a si. Uar phun huam phun si ahcun kan YouTube kha subscribe vak tuah ve la. Kan tuanbia le kan nunphung le kan holh le kan ca hapi tlai in khan tampi a knowledge te ṭhathnemnak kha fimnak nih a chap ve lai ti zong kha donghnak bik ah vun cah kan duhmi a si. Video tu ah kan i tong ṭhan te hna lai. Chun ṭha, nung ṭha dih um pai.